Сембер Ульяновск татарларына кунакка килгән һәр кеше мондагы татар тормышы белән танышуны татар мәдәният үзәгеннән башлый. Бу юлы да искәрмәү булмады. Үзәк каршындагы Кол Гали һәйкәленә чәчәкләр куйганнан соң, кунаклар мәдәни үзәккә узып, аның эшчәнлеге, биредә эшләүче дистәдән артык иҗат коллективлары һәм музей экспонатлары белән таныштылар. Үзәк директоры Рамилә Сафина аларны кызыксындырган бик күп санлы сорауларга җавап бирде, ә Урама фольклор ансамбле кызлары үз җырларын бүләк итте.

Һәр атна саен диярлек дини аш мәҗлесләре, никахлар узып тора. Кунакларның чираттагы тукталышы Ульяновскида йорт җиһазларын җитештерү буенча эшләүче Ирек Гадиевның фабрикасында булдылар. Әлеге фабрикада 500 дән артык кеше хезмәт итә. Монда эшләнгән мебельне Россиядә генә түгел, ә якын чит илләрдә дә күрергә була. Үрнәкләр алырга була моннан. Менә направление бик ошады. Детский садлар, анда өйрәтү балаларны, дини юлына бастыру, ул мәдрәсә да бик ошады. Техникалар, менә техникаларны аңлаттылар. Яхшы база сездә, сельхозтехниканыкы, импортлар да, советскийлар да бар. Өлкәнең актив җәмәгать эшлеклесе, бик зур хәйрия эшчәнлеге алып баручы Руслан Кантемиров фирмасы авыл хуҗалыгы өчен техника, аларны ремонтлау һәм запас частьлар җитештерү белән дә шөгыльләнә. Тимер фирмасы авыл хуҗалыгында эшләүче механизаторларны яңа заманча техникага укыту эшчәнлеген дә җайга салган. Ә монысы инде шәһәрнең Биләр мәдрәсәсе. Кайчандыр балалар бакчасы булган әлеге ташландык бинаны өлкәнең Диния нәзарәте үз карамагына ала һәм мәдрәсә ача. Биредә хәзер Ульяновск өлкәсендә яшәүчеләр генә түгел, ә Идел буе төбәкләреннән дә килеп укучылар байтак. Бар школьниклар тоже безнең, студентлар гел монда укый, кунак полностью. Ягъни мәктәптә укыйлар. Университетларда или же колледжларда кайталар, укыйлар, монда уже дини гыйлемне алалар. Кыска гына вакыт аралыгында берничә җирдә булганнан соң, ифтарга килүче кунаклар Волга спорт-арена боз сараена килде. Биредә Идел буе татар эшмәкәрләренең сыездэ башланды. Эшмәкәрләрнең болай җыелуы үзе бер күркәм күренеш, чөнки татарның яшәешендә ике кристаллашу ноктасы бар, берсе аның дин булса, икенчесе татар эшмәкәрләре. Ул революция кадәр дә шулай булган безнең милләтебездә, бүгенге көндә дә менә без ифтарга җыелуыбыз һәм Сәмбер клубының 20 еллыгына җыелуыбыз менә шушы ике фестивальдәге ноктасын күрсәтә. Дөрестән дә, Ульяновск татарлары бик күп кызыклы һәм милләт өчен файдалы байтак башлангычка нигез салган. Татарның монда эзе бар. Чөнки күпме еллар элек монда да оештырылып, мәхәлләләр белән, бөтен нәрсәләр белән милләт буе төп милләт булып яшәгәннәр һәм алар белән бүтән милләтләр дә һәм власть та һәр вакытта да килешеп, уртак булып эшне алып барганнар. Ульян өлкәсе безгә ул чынлап та Ара да ерак булса да, күңелдә бик якын. Шуңа күрә безнең инде аерым әйтәсе килә, монда күп кенә әйттеләр, безнең татар дөньясы дип Бөтендөнья татар конгрессына аерым рәхмәтләр әйтәсе килә, барыбыз исеменнән. Ульяновскидагы сыман Удмуртиядә дә күптән түгел генә Татар эшмәкәрләр клубы оешкан. Два месяца назад собрали порядка 100 человек предпринимателей на нашей площадке, пригласили, никто не отказался, всем было интересно. Про что это, что мы собираемся делать. Выбрали актив, который будет работать как совет предпринимателей. Ә менә бу кадрларны без Боз сарае аренасында төшердек. Тагын берничә минуттан биредә өлкә губернаторы Алексей Русский катнашында ифтар мәҗлесе башланачак. 4000 кеше бер үк вакытта, бер үк җирдә намазга баса. Бу форматта бездә булганы юк әле. Без әле менә сездән тәҗрибә алып китәбез, иншалла. карап бик сокландык, бу ульяновский татарлар икән, бер башка бездән өстә тора икән. Ифтарлар һәр көндә узып баралар. Һәрбер мәчеттәге религиозный общественный организацияләр бер көн сайлыйлар да, графикка куялар да и общий ачтыралар. Чил әтә без инде меңәр, меңәрем, ике меңәрем кеше хатын җыела вот шундый обществоларда. Ульяновскида беренче шундый күмәк ифтар моннан унике ел узган иде. Биләр мәдрәсәсендә уздырдык. Шәкертләрне ашаттык, детдомнардан, инвалидлар йортыннан әбиләрне, бабайларны китереп, шәкертләрне сыйлап, беренче ифтарыбыз шунда мәдрәсә Биләрдә узды. Аннары берничә ел без төрле кафеларда, ашханәләрдә уздырдык. Боз сараенда мондый ифтар быел дүртенче тапкыр уза. Аллаһы Тәгалә көч-куәт бирә, чөнки Качан яшкән идек, чакырган идек. Беренче көннән китте булышу, китте садакалар. Бүгенге вакытта миллион 800 дән артык садака җыелган. Бөтен моны нәрсә кирәк иде, бөтенебез бар. Альхамдулиллаһ. Өлкә мөфтияте әлеге зур ифтарны әзерләгәндә һәр районнан да делегатлар килүен дә оештырган. Сер түгел, бу эштә өлкә хөкүмәте һәм губернатор аппараты да зур булышлык күрсәткән. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.